لە ئەڵلقەی دووەمی زنجیرە باسەکانی ژیانی پێغەمبەران باز لە ژیانی سەر زەوی ئادەم و حەوا و نەوەکانیان دەکەین و هەروەها باسی دوو پێغەمبەریش دەکەین کە لە دوای ئادەمەوە هاتوون و بوون بە پێغەمبەر بۆ بینینی تەواوی بابەتەکان سەبسکرایبی بیزانە بکەن و بە لایک و کۆمنت پشگیریمان بکەن دوای ئەوەی ئەدەم و حەوا لە بەهشتا تووشی ئەو تاقیکردنەوەیە بوون و شەیتان لە خشتەی بردن ئەوە بوو هەر یەکسەر تەوبەیان کرد و پەشیمان بوونەوە خی گەورەش تەوبەکەی لە قوبولکردن و لێیان خۆش بوو بەڵام لە بەهەشت دەری کردن و ناردنیە سەر زەوی خوای گەورە ئادەمی لە ناوچەی هیندستاندا بەزاندە خوارەوە و حەوایش لە نەجد وە پاش ماوەیەکی زۆر گەڕان بە دوای یەکدا لە کێوی عەرەفە یەکتریان دۆزیەوە وە ئەوە بوو ئیبلیس بەردەوام بوو لە بێ فرمانی خوای گەورە و تەوبەی نەکرد بۆیە خوای گەورە بێ بەری کرد لە ڕەحمی خۆی و نەفی کرد بۆ دوورگە دوورەکانی سەر زەوی. ئادەم و حەوا دوای ئەوەی یەکتریان دۆزیەوە دەستیان کرد بە ژیان و خوای گەورە بیست منداڵی پێ بەخشی و هەروەها خوای گەورە کردیشی بە یەکەم پێغەمبەر منداڵەکانی ئادەم دەیان کوڕ بوون و دەیان کچ لە شەرعی ئادەمدا براکانیان توانی خوشکەکانی خۆیان بهێن بەڵام نیانتوانی ئەو خوشکیان بهێنن کە دوانە بوون و بە یەکسک لەدایک بوون ئادەم ئەمری بە دوان لە کوڕەکانی کرد کە خوشکی یەکتر بێن ئەوانیش هابیل و قابل بوون ئادەم پێیوتن ئەبێ هابیل خوشکەکەی قابل بهێنێت و قابلیش خوشکەکەی هابیل قابیل لە هابیل گەورەتر بوو و هەروەها قابیل کەسێکی تووڕە و باڵابەرز بوو بەڵام هابیل بە پێچەوانەی قابیلەوە بوو کەسێکی نەرمونیان و لەسەر خۆ بوو قابیل بم داواکاری باوکی ڕازی نەبوو ئەیوت خوشکی من جوانە و خوشکەکەی هابیل جوان نییە و نامەوێت ئادەم بۆ چارسەرکردنی کێشەکە وتی بچن قوربانی بکەن بۆ خی گەورە قوربانی هەرکامێکتان وەرگیرا ئەوە خی گەورە یەکلایی دەکاتەوە کە کامتان ئەو کچە دەهێنن قابل جوتیار بوو حابیلیش مەڕ و ماڵاتی بەخێو دەکرد قابل چەند میوەدانەوێڵەیەکی ناشرینی هێنا وتی ئەیکەم بە قوربانی بەڵام هابیل یەکێک لە باشترین ئاژەڵەکانی هێنا بۆ قوربانی هەردووکیان قوربانیەکانیان هێنا و دایاننا لەو سەردەمەدا کاتێک قوربانی دەکرا ئەگەر ئاگرێک بیدایە لە قوربانیەکە و بیسووتاندایە ئەوە قوربانیەکە قوبول دەبوو وە ئەگەر وانەبوایە و حەشەرات بیخواردایە ئەوا قبوڵ نەئەبوو خوای گەورە لە ئاسمانەوە ئاگرێکی نارد وەکو هەورە بروسکە دای لە قوربانیەکەی هابیل و سووتاندی واتە خوای گەورە قوربانیەکەی هابیلی قبول کرد و قوربانیەکەی قابل ڕەتکرایەوە لەم کاتەدا قابل زۆر تووڕە بوو لەوە ئەترسا لای باوکی و براکانی تری بشکێتە و پێیان وابێت کە ئەم تاوانبارە بۆیە خی گەورە قوربانەکەی وەرنەگرتووە بۆیە کەوتە هەڕەشەکردن لە هابیل و وتی ئەو کوژم هابیلیش وتی، خوای گەورە قوربانی لەو کەسانە وەردەگرێ کە خواناسن و گوێڕایەڵی فەرمانەکانی دەکەن، ئەمە هیچ هەڵەیەکی منی تێدا نییە و خۆت بەروبوومێکی خراپت هێناوە بۆیە خوا لێت وەرناگرێت، ئەگەر ئێشتەوێ شەڕم لەگەڵ بکەی ئەوا دڵنیابە من شەڕ لەگەڵ تۆ ناکەم تەنانەت ئەگەر بیشم کوژی، بەڵام قابیل لەسەر توڕەبوونەکەی خۆی بەردەوام بوو، چووبوو هابیل و هەر لەویا کوشتی. قابیل دوای ئەوە ئینجا پەشیمان بوو و نێزانی چی بکات لاشەیەکی مردووی بێ ڕۆح لە بەردەمیا بوو خی گەورە لەو کاتەدا باڵندەیەکی ڕەشی نرد کە باڵندەیەکی تری مردارەوە بووی پێ بوو لە بەرچوی قابل مردارەوە بۆکەی ناشت ئەویش بە هەمان شێوە لاشەی براگەی ناشت بەدەم ئاقلکێشان و پەشیمانیەوە قابل پەشیمان بوو لەو کاری کە کردی بەڵام تەوبەی نەکرد. زانانی ئیسلام دوو بۆچوونیان هەیە لەسەر چۆنێتی کوشتنەکە، یەکیان دەڵێت کە قابیل هەر لەو شوێنەی کە قوربانییەکەی لێکرد هابیلی بە پارچەیەک ئاسنی درێژ کوشتووە و بۆچوونی دووەم دەڵێت لە کاتێکی ترا بووە، هابیل لەبەرئەوەی شوان بووە ڕۆژێک لەلای ئاژەڵەکانی لە دەشتێکدا خەوی لێدەکەوێت، لەو کاتەدا قابیل یەت و بەردێکی گەورە دەدات بەسەریدا و دەیکوژێت. قابیل دوای ئەوەی هابیلی کوشت، ڕای کرد و نەچووەوە بۆ لای ئادەم ئادەم و حەوا و مناڵەکانیان لە شاخکاندا دەژیان بۆیە قابیل ڕای کرد بۆ دەشتەکان و قابیل کە ڕای کرد خوشکەکەشی لەگەڵ خۆی دابرد لە دوای مردنی هابیل خی گەورە کوڕێکی تری بە ئادەم بەخشی ناوی شیز بوو لەم کاتەدا ئادەم تەمەنی سە سی ساڵ بوو ڕۆژێک ئادەم لە کۆتایەکانی تەمەنیدا بە کوڕەکانی وت کە حەزم لە خواردن و میوەی بەهشتە کوڕەکانیشی دەستیان کرد بە دوعا و پاڕانەوە لە خوای گەورە بۆ ئەوەی خوای گەورە خواردن و میوەی بەهشت بنێرێت بۆ ئادەم بۆیە ڕۆژێک خی گەورە کۆمەڵک فریشتەی نار بۆ لایەن حەوا فریشتەکان یان ناسیەوە لەبەرەوی پێشتر لە باشدا بینی بوونی بەڵام کوڕەکانی نیانەزانی کە فریشتن فریشتەکان بە ئادەمیان وت خی گەورە ئێمەی نردووە بۆ ئەوەی ڕۆحت بکێشین و بوو بینەوە بۆ لای خی گەورە ئادەم پێی سیر بوو لەبەرەوەی خی گەورە پێی فەرموو بوو کە هزار ساڵ دەژیت بەڵام ئێستا ئادەم 960 ساڵە بۆیە ئادەم بە فریشتەکانی وت من هێشتا چل ساڵم ماوە فریشتەکانیش وتیان ئەیبیری چوو ئەو ڕۆژی کە خی گەورە هەموو نەوەکانتی پیشاندایت یەکێک لەوان دەموساوی زۆر نورانی بوو تۆش داوات لە خی گەورە کرد کە چل ساڵە تەمەنت بخاتە سەر تەمەنی ئەو ئادەم بیری نەمابوو بۆیە نکوڵی لێکرد ئادەم تووشی لەبیرچوونەوە ببوو، بەڵام فریشتەکان پێیان وت، ئەمە فرمانی خوای گەورەیە و تۆ تەمەنت کۆتایی هاتووە. پێش ڕوودانی ئەمانە، ئادەم هەموو ئەو شتانەی کە دەیزانی، فێری شیسی کوڕی کرد، لەبەر ئەوەی خوای گەورە، ئەوی وەک جێنشینی ئادەم دیاری کردبوو ئادەم وەفاتی کرد و فریشتەکان لە بەرچوی کوڕەکانیا لاشەکەیان شت و کفن و دفنیان کرد و لەسەر زەوی ناشتیان بەڵام ڕوون نییە لە کوێنێژراوە. دوای مردنی ئادەم شیز بوو بە جێنشینی و خی گەورە وەحیشی بۆ نار یەکێک لە بڕارەکانی شیز ئەوە بوو کە هیچ کەسێک نابێت تێکەڵی نەوەکانی قابل ببێت نەوەکانی قابیل کچەکانیان جوانتر بوون لە نەوەکانی کوڕەکانی تری ئادەم بەڵام کوڕەکانیان بە پێچەوانەوە بوون ڕۆژێک شەیتان لە شێوەی کوڕێکی گەنجدا دەچێت بۆ لای یەکێک لە نەوەکانی قابیل هێری گۆرانی مۆسیقای دەکات دواترم کوڕاچێت لە نزیک شاخکان و دەست دەکات بە گۆرانی وتن کاتێک نەوەکانی شیت و براکانی تری گویان لی دەبێت زۆر بەلایەنەوە خۆش دەبێت وردە وردەیەنە خوارەوە بۆ لای لەمەوە تێکەڵبوون ڕوویدا لە بینینەوەکانی شیت و براکانی لەگەڵ نەوەکانی قابیل کە ئەمە لە شەریعەتی شیزدا گوناح و تاوان بوو بەڵام ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر ئەهاتن و تێکەڵاو ئەبوون داوای لێهات بوونە و جەژنی تایبەتیان دروست کرد کچەکانی نەوەی قابیل زۆر جوان بوو بۆیە کوڕەکانی نەوەی شیت و براکانی تری شەیتان وەسوەسەی بۆ دروست کردن و لەگەڵ یاندا تێکەڵاویان دروست کرد لەمەوە فاحیشە و فەساد لەسەر زەوی دروست بوو لە دوای وەفاتی شیت تێکەڵاوبوون و خراپەکاری زۆر زیادی کرد لە دوای پێنج جیل خوای گەورە پێغەمبەرێکی تری بۆ دیاری کردن کە ئەویش ئیدریس بوو ئبن عباس لە وەسفی ئیدریسدا دەڵێت کە پیاوێکی بە هەیکەل و چوارشانە بوو زۆر زیرەک بووە و لە شتەکانی کۆڵیوەتەوە و هەروەها یەکەم کەس بووە لەسەر زەوی بە قەڵەم شتی نووسیوە واتا داهێنەری قەڵەم بووە و یەکەم کەسیش بووە کە جیهادی کردووە لە پێناو خوددادا ئیدریس لە دژی خراپەکارەکانی ناو نەوەی قابیل جیهادی ڕاگەیاند و هەرچی خراپەکار بوو لەناوی بردن و زەوی لێ پاکردنەوە ئەدریس کە کاتی مردنی هات فریشتەیەک هات بۆ لای و بردی بۆ ئاسمانی چوارم فریشتەی مەرگ لەوێ بوو و بە فریشتەکەی وت ئەمە چی هێناوتە ئەویش وتی ئەمە ئیدریسە و کاتی ڕۆحکێشانەتی ئیسرائیلیش وتی ئەبێت لەسەر زەوی گیانی بکێشێت فریشتەکەش پێی وت کە ئەمە ئەمری خی گەورەیە بۆیە ئیدریس لە ئاسمانی چوارەم ڕۆحی کێشرا.